Minn hawn ftit ieħor ser jibda Prime Time tal-lejla. Llejla l-mistieden tiegħi r-rapper Malti Hooli. Apparentement il-Ħu li dar għandu erba' tisrib ġo vivarium u mhux l-ewwel darba li jkollu ċertu xogħol pjanat id-dar, jaslu l-ħaddiema jkunu jibżgħu mis-sriep u jitilqu 'l barra u x-xogħol ma jsirx. Irrid nisma' d-dettalji kollha llejla. Għandi kurżità wkoll biex inkun naf għalfejn il-hooligan ma jixtieqx li għad għandu 24 sena. Meta poġġewlu d-domanda jekk jixtieqx li għandu 24 sena, il-hooligan irrisponda fin-negattiv. Insiru nafu d-dettalji kollha minn hawn ftit ieħor għax Prime Time ħa jibda issa. F'Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal. For the love of food, golden drop.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
United Colors of Benetton. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamul mill-ilma bahar. Sterimar, nifs aħjar, ħajja aħjar. We believe that people should be proud to show where they live.
Total Tools Malta.
Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba.
Is-sena ta' tajba u nilqakom għal prime time grazzi tal-li għaziltu li tibdow is-sera ta' ta'kom miħaj bħal dejjem ma nkunx qiegħed waħdi. Fil-fatt il-missiden tiegħi tal-lejla salvawlu ħajtu meta kellu sitt snin. Jibża' mix-sharks u kważi ħadd ma għejjatlu bismu propja. Nilqa' miegħi lil Huli! Kif int? Tajjeb ħafna ħabib tiegħi. Is-serata t-tajba?
Lilek ukoll. Grazzi tal-li ċċettajt l-istedina. Grazzi, bro. Tista' takkomoda ruħek.
Jiena ħammur bil-qiegħda f'posti. Ma nafx hekk irrealizzajtx, Hooligan, imma xahar u jumej oħra l-Milied. X'għamilt? Ħa tarma kmieni dis-sena, mhux se tarma? Ħa tidħaq.
Hemm propjament jiena rmajt id-dar f'Ottubru. Armajt fuq x'kien?
Qabel il-Halloween.
Hemm, ifhimni, jiena bniedem ta' mitt namur. Wieħed minnhom huwa s-celebrations ta' żmien il-Milied. U propjament f'Ottubru għad dis-sena rrid narma kmieni qabel Halloween li festa li nħobbha ħafna wkoll biex ingawdih iktar għax jiena insiefer ħafna U tispiċċa tagħmel, noqgħod ħmistax minn Diċembru ma nkunx Malta, allura d-dar tiegħi ma ngawdihiex. Allura issa żejjint f'Ottubru u probabilment ikun għadu hemm safrar. Safrar, sa jum San Valentino mbagħad. Isma' John, nisma' naqra xi ġranna ta' aħna. Ta' xi ħmistax ilu konna qegħdin l-uffiċċju u kellna l-AC bil-ħsara. U ġie wieħed technician biex jirranġalna l-AC U beda jismagħna fl-uffiċċju nippreparaw għall-prime time u hekk u semmejna li ħa tkun wieħed mill-mistiedna, ma nafx jekk hux vera jew le. U qalli li apparentement xi darba kien ġie biex jaħdimlek id-dar. Kif irrealizza li għandek is-sriep telaq 'il barra. X'kien għamel eżatt? Oh my God, le dak dak darba kelli bżonn nagħmel servicing tal-ACs tad-dar u fl-istudju tiegħi. Jiġifieri vera din l-istorja? Żgur li vera.
Dan ġie u. Dar li l-ewwel wieħed, it-tieni wieħed, u xi wasal insomma l fejn għandi l-istudjo u d-dar. Tagħmel is-sellun, tela' hekk. U għotil hekk, qalli din it-tant tal-ħut int? Għadtlu le, għala jien? Qalli xi tnalla kwart? Għatlu le dak, għatlu dak terranium jien, vivarium, whatever. Qalli eħe, qalli vojt imma, għatlu le, għatlu dak hemm is-sriep u x'jien għatlu s-sriep niżel is-sellun. Nistgħaġbin kemm telaq jiġri hu. Ħareġ 'il barra mid-dar, jien nimxi warajh, niġri warajh, ngħidlu, lili stenna, lili x'jistenna, ma tafx kemm nibża' minnhom is-sriep jien. Għadtu dawn sriep żgħar jien, qal li qas kieku jkunu daqshekk, qal. U insomma minn hawn u minn hemm, ċempel l-imgħallem tiegħu, bdejlu jien mhux ħa naħdem wara l-mill-ħadem. Jiġifieri l-istorja kompliet, lilna ma daħlinniex daqshekk fid-dettall. Barra, ħriġt barra litteralment fit-triq, Asħaq min jarani, għaz naġġilidna jew xi ħaġa. Dak hemm sale mhux ħan itkolek, mhux qed u bdejt nipprova nikkalmah. Li male bida ma nafx bida jgħidlu fuq il-linja. Dal-ħaddiem da technician partikolari mhux l-ewwel persuna li kif induna bis-sriep telaq il barra. Kien hemm drabi oħrajn u kien hemm ukoll xi drabi li ċċajtajt jiena wkoll. Però, fhimni, jien jekk inkun naf li tibża' minnhom, ovvjament ħa navżak qabel u mhux ħa nħallik tħendilhom jekk inti m'intix esperjenzat jew inkella ma tridx tieħu dak ir-riskju. U kemm għandek sriep? Bħalissa għandi sitt, ħamsa propjament għax m'ilux kelli l-bajd tagħhom. U kibret il-familja. Imma kellu 21 bajda propjament minn żewġ nisa. Waqt li kienu qegħdin ġal-inkubatur tagħhom, dawk jagħmlu xahrejn pregnant u xahrejn biex ifaqqsu l-bajd u l-bajd ma tistax tħallihom barra għas-sempliċi raġuni li t-texture tagħhom trid ċertu umdità u temperatura, allura tikkontrolla bil-vivarium, aw sorry, bl-inkubatur. Waqt li Għadda ż-żmien, ġifieri, ħarġu faqqsu l-ewwel tnejn minn batch u minn oħra, minn clutch u minn clutch oħra, u nistenna ġurnata, tnejn, tlieta u ma komplewx ifaqqsu. Dħalt fuq l-internet, għamilt riċerka ta' malajr biex nara x'inhi r-raġuni u jgħidlek li malli jfaqqas wieħed trid tgħin lill-oħrajn ifaqqsu, x'jiġifieri taqbad xafra rqiqa u taqta' ftit mix-shell tal-bajda, tkun ratba ħafna hi l-, Tekst ċert.
U jekk ma tagħmilx hekk, x'jiġri? Kif ġra li jien tlifthom kollha. Titlifhom kollha.
U salvajt dawk it-tnejn. Huli, suġġett kompletament differenti, ftit tal-ġimgħat ilu mmaturajt sena, kemm għalaqt? Għalaqt 42. 42.
Ma nħossni ta' 24. Ta' 24, isma' mhux dak l-importanti age is a number jgħidu bl-Ingliż. Hekk jgħidu.
Mid-direzzjoni qed jgħiduli li fuq Instagram iddeċidejt li ssellem lill-41 sena tiegħek u tilqa' 42 sena b'naqra mod partikolari. Dejjem nippruvaw nagħmlu xi ħaġa differenti. Dejjem xi ħaġa differenti. Qed jgħiduli li għandna l-filmat nistgħu naraw hawnhekk. Intfajt klassiku. Kemm intfajt classic. Time to say goodbye hu, 41.
Dik x'għamilt? Il-bużieqa ħallejtha titlaq fl-ambjent, ġifieri hekk tiġri? Dak hu li ppruvajt nagħti x'jifhem dak li jkun. Ġifieri jien nagħmel ħajti kollha nitbaqbaq biex in-nies Ma jużawx plastik. Aħna, aħna, inti, jien, aħna li nidhru, suppost għandna dejjem inqanqlu l-kuxjenza ta' dak li jkun u nwasslu messaġġ. Allura jien neħħiha minn rasek li ħa nagħmel xi ħaġa bħal din u ma naħsibx għall-konsegwenzi. Tfajtu hekk kif qed tarah biex dak li jkun anzi jidħol U jikkritika, int dejjem tfaħħar l-ambjent u tgħid l-ambjent hekk u l-ambjent hekk u issa qed tħammeġ l-ambjent int. U mbagħad x'għamilt? Però warajh, eżatt, dak kelli video ieħor pjanat li ħa nagħmel wara, dik il-bużieqa propjament, hemm filmat ieħor, li dik il-bużieqa nġibha lura. Milli qed jgħid minnu direttur. Eħe, għandna l-filmat l-ieħor ukoll. Batuli nies, eh? Ħa naraw.
Batuli nies, fuq ta' qablu. Għal min ħaseb li qed inħammeġ l-ambjent.

It's Fior di Vita.
Huli, għadna kemm semmejna li għalaq 42 sena, u jekk. Mhux ħa tagħmel xi programm siegħa ssir 42, 42, 42, kultant tgħid 24. Hekk kont se nsaqsik.
Ma titħawwadx. Bdejna niċċajtaw fuq il-24 sena, però fir-realtà kieku kellek terġa' tmur lura għal meta kellek 24 sena, tmur jew le? Oh, and to be honest, Sabiħ jerġa' jkollok 24, però fil-verità minn 24 għal 42, wieħed bħal ma jgħaddi kulħadd għaddi minn ħafna esperjenzi fil-ħajja, dawk is-sbieħ u kif ukoll dawk il-koroh, bħal meta titlef lil xi ħadd għażiż, titlef xi annimal li kellek għal qalbek, jien għalija l-annimal huma parti minn ħajti, inħobb kull tip ta' annimal, jiġifieri jien bniedem tidħaqx bija li as cockroach ma noqtol għax jien min jien biex neqred ħajja. Jiġifieri jekk jien kapaċi nħarrbu jew Nemusa inħarrabha minflok noqtolha. Għax da da bħal meta kif taf int li jien nibża' mix-sharks. Mhux it-tort tax-shark li gdimni, jien qiegħed ġo ħwejġu, I mean, who am I? Umm, ma mmorx lura għax ma rridx nerġa' ngħaddi minn dak l-uġigħ żgur li meta titlef lil xi ħadd għal qalbek. Umm, u fl-istess ħin dawk il-memorji li qegħdin ġo qalbi nixtieq Issa għaddejt minnhom, dak huwa kapitlu magħluq u we move on. Sabiħ li tħares 'il quddiem. Eżatt, eżatt. Però ma nistgħux ma nitkellmux fuq il-moda li kienet meta kellek 24 sena. Ħafna ħwejjeġ kbar, kollox baggy, lizzet xi tliet sizes ikbar. Jew iktar.
Jien qabel kont, meta mmur nixxi għal sid, jien nħobb ħafna l-ħwejjeġ. Qabel kont biex nixtri qalziet indaħħal idejja minn ġa l-qalza minn taħt, niftaħ idejja hekk jekk is-suba' minn suba' sa suba' tmiss il-qalza, ma nixtrihx. Ma tixtrihx.
Ma nix u kien hemm ħwienet partikolari li kont inħallilhom id-dettalji tiegħi, malli jidħlulek li se tbeghi, ċemplu lili l-ewwel ħalli żgur ikolli jien l-ewwel minnhom. U għad għandek xi ħaġa hekk bħala rikordju jew m'intix mifid? Ma żammejtx kollox għax Diġà nżomm ħafna affarijiet jien, dawk jonqos inżomm. Ma nżamm. Imma qatt wieħed jew tnejn nhar ikollha. Kemm huma kattivi, eh? Anke l-kelb iċċaqlaq minn. Isma' vera tibża' mix-sharks. Aħjar kelb tal-art milli kelb il-baħar. Imma vera tibża' minnhom. Jien? Eh.
Jien xejn ma jdejjaqni hawn. Ħa nibdielek hekk. Jien l-iktar ħaġa li ddejjaqni jew taħraqni ħafna u anki inti nnutajtek xi staqsejtni jekk nibżax minnhom, kellek id-daħqa fuq ħwejja. Imma ġieli smajt xi ħadd jibża' minn Gurdiena, minn Gremxura. Issa dawn x'ħa jagħmlulek? Hija ħaġa normali li tibża' minn xark li dab gidma ħajaqsmek, joqtlok, jibilgħek, whatever. Imma tmur il-baħar tgħum jew le? Mela, għandi r-rules. Jien kelli accident żgħir ġal-baħar fejn kienu laqtuni bullet tal-ħarpun jgħidulha, sparaw fuq ħuta laqtu l-ħuta laqtu żaqajja u ħarġli ħafna demm. U dak iż-żmien konna għadna kemm bdejna Malta li bdejna naqbdu d-Discovery Channel, il-National Geographic, eċċetera, eċċetera. U kont rajt dan id-dokumentarju mbierek li x-sharks ixommu d-demm minn mil 'il bogħod. Ara rasek kif tagħtek rasek. U jien dak il-ħin, x'in rejt nara dak id-demm ħiereġ għax id-demm ġa l-ilma jagħmel għaġeb. Konna qegħdin għar l-għabsin, naħa ta' wara tal-għar hekk, qabel waqa', U xi ngħid id-demm tiela', dak il-ħin baqgħet nippenikja. Jien imbagħad iblażma qabadni qtugħ ta' nifs, ngħum 'il quddiem u nħossni ħa negħreq. U mbagħad sibt l-ewwel biċċa hekk bil-blat, tlajt magħha u ġejt żibel. Tqattajt minn hawn, grief, le, sieħbi jidħaq u hekk, kont żgur dak il-ħin tidħaq. Orajt, wara dħaqt jien ukoll għax ma ġara xejn. Imma fir-realtà. Minn dakinhar 'l hawn bqajt impressjonat u jien nħobb ħafna il-films tax-sharks, b'mod speċjali Jaws il-one biss għax l-oħrajn għalija ma tantx kienu. U x'tagħmel iktar ma tibża' minnhom iktar toqgħod taqra u ssir taf fuqhom? Ikolli dik ċertu urgency biex narahom anke. Kattiv tiegħek innifsek. Joħroġ wieħed ġdid irid immur nara s-sinema. Kattiv tiegħek innifsek imma. Iva, imma m'iegħedx hemm ma jistax jagħmilli xejn, għalkemm xorta miskien min ikun ħdejja għax Biex naqbad nafaslu saqajja. Min jaf. Ah, tiegħi ma tarax film ta' Shark Me, għax nispiċċa bit-tbenġil ma' saqajja. Ma insomma, anyway. Ehm, jekk tini ċans ngħidlek xi ġrali m'ilux, mela waħda mir-rules li għandi biex jien ninżel ġal-baħar hi li l-ewwel, mela jien ngħum l-għadira biss. Dak l-unika post li tgħum. Biex inseraħ moħħi ngħum l-għadira biss, sakemm ma jkun hemmx okkażjonijiet fejn Bilfors hawn tittu morna b'xi dgħajsa jew hekk u spiċċajna xort hemm rules għaliha dik il-biċċa xogħol imma dik storja oħra. Qed tgħiduli li fadlilna 30 sekonda biss, John? 30 sekonda, mela.
Ninżel l-għadira, biex ninżel l-għadira rrid nara n-nies hemm barra, xi nara n-nies hemm barra nħossni safe hawn ġie u darba minnhom. Tagħmel kuraġġ.
Eżatt, ninżel hawnhekk, it-tfajla, il-mara kienet qiegħda ħdejja, dik għenitilha u jien ħames minuti oħra, ħames minuti oħra, telgħet qabli, pruvajt inżommha ma rnexxilix, tani buka wiċċ, u, Dak il-ħin nogħrok saqajja, nogħrok saqajja u kien hemm tifel ħdejja, forsi kellu erba' snin, u qabad jgħajjat xark, xark, xark. Rienx jinqal xark, xark, xark. In-nies qamu minn fuq id-deckchairs ġew ħdej il-baħar, jien kont waħdi ħdej dan it-tifel, bin-nies hemm barra u m'qed jiġri xejn. Għad-diebu hawn! U f'daqqa waħda nhar erba' delli jitla' f'forqa sfajfti kwotanix imma l-verità daqskemm qiegħed hawn jien illum, men. Kien fihom Four to five feet żgur. Hekk. U x'għamilt John? Għaddew hekk.
Taf ġa daqshekk ilma bro, ta. Ġa daqshekk ilma għaddew hekk minn Malqin. X'għamilt? Eh. Nitlob il-Bambin jieħodni. Ara kif tlajt tiġri 'l fuq. Xi tlajt niġri ma stajtx nimxi. Maċċaqlaq. Belli hawnhekk ma nista'. B'saħħtu. Dik kienet l-aħħar hawn Malta s-sajf. Eżatt, it-tifel filli kien qed jibża' filli qed jidħaq bija da barrani kien ta' fuq id-dekkxa u kulħadd ma nafx jekk bdewx jieħdu xi ritratt tiegħu jekk min jaf x'għamlu x'jew għamlu bija. Please, terġax taqbadili fuq ix-xagħar. Tqabad fuq 42. 42 għandi. John, grazzi ħafna talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla, vera ħadt gost li ġejt hawnhekk tirrakkuntali kemm fuq is-srejb kif ukoll fuq ix-sharks. Għandi ftit rigali żgħar biex nuri apprezzament talli ġejt tiltaqa' miegħi illejla. Il-kelba tiegħek, il-kelba? Le, dik tiegħi, dik ħadd ma jista' joħodha. Ara, ħasdet! Ħa titlaq minn hawnhekk b'ħafna togħmiet tajbin għax fil-fatt grazzi għal Yogiti, għalik għandna selezzjoni ta' tejiet differenti, l-aqwa żmien tas-sena biex tkun tista' tgawdihom, mhux vera, b'naqra misħun żgur li tagħlaq il-ġurnata bit-tajjeb. Grazzi għal Foss, għalik ukoll għandna selezzjoni sabiħa ta' żebbuġ li żgur li jekk tikkombinhom ma' ingredjenti favoriti se tikkrea dik it-togħma perfetta kif ukoll grazzi għal Nem Nem Candles għalik għandna xemgħa magħmula bl-idej Mill-iktar aromatika kif ladarba tinxtegħel żgur se jirnexxilek tikkrea dik l-atmosfera hekk perfetta għad-dar. Grazzi u l-kumplament tas-serata t-tajba. Lilkom it-telespettaturi nixtieq infakkarkom malajr li bħalissa għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Benessere Spa biċ-ċans li intom terbħu trattamenti, tmorru Benessere Spa hekk qabel il-Milied forsi tmorru hemmhekk tirrilassaw tagħmlu użu minn dawn it-trattamenti li ser terbħu. Biex tipparteċipaw tridu tidħlu fil-paġna ta' Facebook tiegħi Owen Bonnici dott TV u tirrispondu għal dik id-domanda sempliċi li ssibu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi. Qed nistenniekom tipparteċpaw u wisq iktar qed nistenna r-risposti tajbin. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, kif niġu lura ħa jkompli Prime Time, iqfgħu hemmhekk.
Għandek imnieħrek imblukkat? Sterma Blocked Nose, prodott naturali magħmul mill-ilma baħar, klinikament ipprovat li jiżblokka l-imnieħer meta jkollok riħ jew sinusite. Stermar, nifs aħjar, ħajja aħjar. Il-prodotti Stermar huma kklassifikati bħala apparat mediku u għandhom marka CE. Dejjem aqra l-istruzzjonijiet u l-fuljett li ssib fil-prodott qabel l-użu.

Total Tools, super on quality, super on price. High pressure washer, 1400 watt, 130 bar, al prezz ta' 150 euro. Total Tools Malta. Segwina fuq Facebook. Għalkemm ngħix ħajja maġla qatt ma nissagrifika ikla bnina. Is-sopo pommi ma ideali, magħmulin f'Malta minn ingredjenti friski, bla preservanti. Għand is-supermarket u ħwienet ewlenin issibhom fil-friġġ u litteralment kemm issaħħan u lesti biex tikolhom. Issib varjetà differenti ta' sop op ommima, konvenjenti u b'togħma mill-aqwa. Int u l-familja tiegħek faċilment tikol bnin f'kull ħin tal-ġurnata grazzi għas-sop op friski ommima. Soup so good, everybody wants some.
The perfect gift this Christmas. Hansa.

Kont qed nistenna li forsi tqum naqra u tkellem ftit lil Hooligan imma xejn baqgħet rieqda għax dal-ħin tal-ġurnata huwa l-ħin fejn tibda l-mistrieħ tagħha Nell. Insomma anke wara nofsinhar tieħu naqgħa mistrieħ. Insomma l-klieb jorqdu ħafna iktar milli norqdu aħna l-bnedmin. Qabel ma nħallikom nixtieq infakkarkom li fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi Hawn Bonnici.TV tistgħu issibu filmat bid-dettalji kollha kif ukoll il-proċess kollu sabiex tkunu tistgħu tippreparaw dak li qiegħed inservi lill-mistiedna tiegħi. Fil-fatt lill-mistiedna tiegħi grazzi għal kun qiegħed nagħmillhom poke bowl u intom tkunu tistgħu tippreparawha wkoll id-dar permezz ta' dak il-filmat li ser issibu fuq il-paġna ta' Facebook tiegħi bid-dettalji kollha ta' kif tippreparaw dan il-poke bowl. Sadanittant nixtieqlkom il-lejl it-tajjeb, is-saħħa u niltaqgħu għada. Ciao! F'Prime Time.
Qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.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
Esprit. Sterimar Block Nose Baby, prodott naturali, mamur mill-ilma bahar. Sterimar, nifsaħjar, ħajja aħjar. We believe that people should be proud to show where they live.
Total Tools Malta.
Ommima, nutrienti u konvenjenti. Nemnem, xem artiġanali mamula bimħabba.

F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.